thazaang ṭhawn lio ah le amah nih a ka chimh hal cu cu hlan ah cun India hna rak kal i vuak ka rak ṭha tuk i Mizoram i an khuapi te hna dunnak thalaung zuannak hei ti bantuk a sualnak a chim caah hin cun lian dang hna ka lo cuticun Pathian nih a van auh in khualak in va in tin an baptist tak a si ko mi kha baptist nih a mol ti bantuk in a ruah i kha tikhan donghnak ah cun Sabbath kan nu le te ni khan an aka fun hlawi le te kha aka i Hakha Kharsan in an ca Jesuh a si ti bak in ka thinlung a um lem ahcun Kharsan khan te hna i zan khalei te na thar an cak hna ko mu. Kha ti khan donghnak ah Pathian kuangngan a lan thei in ka hei bu thai ti lo i ka linu kan rak phak ve tikah kum thong ti le kum ruk ah

Pe Sawm Samih ka hlut ka ti tikah kanmah chanlio kan sakhau kan ti rem kun ah a tu khaan ah kan kal i kha lio ah khan ka lingwah khin MG ah ci kan le la tang ah khin kan thu le khin kan khin pia zan kholei kan ne ro hung yua kan zan kholei pak hin cuticun Pathian bia kan tui Hakha Rekhun ah khan kha lio ah khan MBC Minister conference a rak um le ka pa bawi te pa zong kha a um ve ma zong ah i then hna la si ka chim hna la ra kai ka ti le ma cun cun MBC minister pawl se zong ah cun Papit Pasca ma do ra kai le ni thum chu ka pa bawi te pa he ma he khan kha he ho han upa an si ra kai mi ko da si ka te eh ti le cutin cun kan kai ti nai cutin a tu na kan khan i a te tung ka cutin cung kan koi bam tha i

huam ṭha kan i hruk kan ti tikah khin kan i ṭap lawng si lo i mipi kan i tat hna a si ti hi vawleicung mipi tampi minpi caah tiin kei kan va kal i zei kan si deuh zongah kan ni le khawm tein kan i ṭhen i kan kalnak zong hi rikok kan i peknak si ti te kha langhter ka duh a si. Pahnihnak ah

tonmi thil ca nih hi titluk ai cun piaknak kan ram ah cang ko. Nain a tu cu kha bantuk pawl a chimmi khi cu Farasi ah kan ruah cang hna. Hi ruangah mah sining lawng a ṭha bik, a dik bik, a fel bik timi ruahnak hi

Pathian duhnak hi kanmah duhnak hi Pathian duhnak ah kan bunhmi ti vale bia kan ceih tawn a si lai a rak si leu mi tampi din nih cun Pathian nih Pathian biatak kha kan van fiang i Pathian biatak kan hngalh tet ka tak in Khrih ah pumkhat kan si nak Jesuh Khrih kan zumhnak ah Jesuh Khrih thihnak ah kan minung sinak a thi i Jesuh Khrih thawh ṭhannak ah kan

Version tampi nih hin um rih. Cutiang zong a kan leihpiak khomi le Baibal biathuk tampi a kan chim khomi kha Bawipa nih cawi sa ko seh. Baibal ca a ṭialtu lakah a fim bik tiah an ruahmi Solomon an va thih cio ko nain Solomon nih a fimmi cu

Mipi nih hman lomi an um. Hman awk ṭha lomi zong an dawn. Dakṭhanak ah ei voi khat hmanh zong thawng na chim thiah lomi zong khan um. Rian zong a khinh lomi zong khan um taktak. Mah hman cu sawh ei zongmi zong khan um ve. Pathian nih hman lomi dakṭhanak khan an dawn. Cucaah cun vawleicung mi hna nih fimnak fimnak an ti tikah hin

Kan rianrian hi cozah rian ṭuan hi a si. Sihmanhsehlaw kan ram buainak ruangah hi kan duh lo tiin din tiin nih ai dinmi kha ai din sawhmi tampi an rak um. Aa dinh cangka i zeitindah Bawipa cah ṭha ngai tiin aa thim khawh i atu ah kum thum Zinghmin ka tuah ni lai, zinghmin ka ti ni lai tiah kan ti lio a ni cu Master of Divinity kan ti Thil a kalmi kha phung le kha phung le mah chia lo in thazaang la a ni cu caan thang kan khawh. Thil a kalmi kan cung i buainak harnak i kanmah nih a thalei i thim khawh a biapi lo. Hi lio cu hin zeitin dah kei nih thazaang ka lak ṭhan lai ti i ral hi a biapi ngaingai mi si. Kei nih minung tampi hna hi zei ruangah dah kai sual ai se cu zeitluk in dah Pathian nih a ka dawt i ka pum chungah hin man a fak timi kan thei kho lo.

Na thi deng ṭung le a paam tuk ka pumsa. Cucaah cun India hi kal pakhat ah hin tingthan fa kan man khawh lai ka kai. Atun ram lio te hin puaisa ka ṭuan lai e. Kaya, ka kal kan zuang la le makan na nu na tal kei he in he cong peng ta la. Tat kan ha paam tuk hi na thi le la ve te na. Cun mit zong hi zuar khawh tuk. Mit an khen, kal an khen cucaah

Duhpoh zong in holh ding he rak si hrim lu. Johan an fali kan zoh khan Samaria nun ni khan Jesuh ka thei ve lo. Cucaah cun Jesuh nih Johan an fali a hnu kul an ti ahcun Samaria nu nih Samaria mi ka ti. Jesuh nih a timi cu Samaria mi nannih cu nan biakmi kha nan hngal taktak lo. Kannih Judah mi nih cun kan hngalh tiah ti a si. Caan tampi cu zeidah a kan molhter tawn, molh a kan coter tawn tiahcun kan pawngkam thil sining zoh ta lo, hngalh ta lo, ruah ta lo tiin hnabei i holh, hnabei chim hna hi a si lo.

Atu ahcun siang an kai kho ti lo. Biakinn ah ṭha thi kan pumh lo tikah ralzaam kan pawngkam zong minung tampi an um tikah cun nangmah le kei hna hi ṭuanvo tampi kan ngei. Israel mi hna hi atu bantukin harnak hak tuk na ngeimi hna sal an tlang sihmanhsehlaw an innchungkhar kha sianginn khabi ah an ti zungzal. An tampi an lungthu kha sianginn khabi ah an ti zungzal. an umnak ah deu an sak i cuticun synagogue in an nunphung an oih an cang an biakmi an pathian kha an i oihpiak nihin ni ah hin kan ram i rawk ko seh kan fimcawnnak siang i rawk ko seh kan innchungkhar in kan khrihfabu in kan fanu kan fapa nih hin pathian biatak an dirpi nakhnga ding kha a ti dirpi hna u sih fimnak hi nu le pa hna nih Hihi ti zongah kan fapa Lalrin zong Master of Divinity a kan tikik tikah sunglawi tuk. Hihi hauhrawtnak si loin amah Pathian he fakti na naihnak le hinnak rian ngaiin amah rian tuannak Bawipa nih pe sang ko seh. Amen. Hi nakin kar a harnak hi step pakhat, step pahnih a si. Bachelor of Art a hmuhmi, an i English major paksang in kakar step pakhat a tu step pahnih si. Nulepa nih tintiak in PhD bial a kal khawh ka ding caah ka fapa fimnak hna le ruah thiamnak i ken hna lo na bit tuah diam ko hna lai tiah sinamin a kan ti zong. Ikan fapa te nih hin